Hyd yn hyn, dŷn ni wedi bod yn edrych ar amcan gyfrifiennau di-duedd ar gyfer y cymydr ac ar gyfer yr amrywiant. Felly, os o'n i'n defnyddio ty er mwyn amcangyfrif y cymydr, mi oedd ty yn amcangyfrifin di-duedd ar gyfer y cymydr os oedd e o ty yn hafal i miw. Mewn modd debyg, Fuon ni'n edrych ar S-sgwâr fel amcangyfrifyn di-duedd ar gyfer yr amrywiant sigma wedi sgwario. Dyn ni'n gallu defnyddio'r un un meddylfryd er mwyn cael amcangyfrif di-duedd ar gyfer cysonion, paramedrau neu unrhyw werth anhysbys arall. Er enghraifft, falle fyddwn ni eisiau defnyddio yr amcangyfrifyn V, er mwyn amcangyfrif y gwerth lambda, ac fydde V yn amcangyfrifyn di-duedd ar gyfer lambda os yw E o V yn hafar i lambda. Falle, fyddwn ni eisiau edrych ar yr amcangyfrifyn di-duedd U, ac fyddwn ni'n gallu defnyddio hwnna i amcangyfrif er enghraifft theta. Y cwbl sydd wedi newid yw'r llythrennau, Mae'r broses yn union yr un un peth. A be dyn ni'n mynd i fod yn neud yn y fideo hwn yw edrych ar enghraifft sydd yn gofyn i ni amcangyfrif y cysoni'n anhysbys theta. A dyn ni'n mynd i neud hynny ynghyd a chreu amcangyfrifyn di-duedd yn hunen. Ac i wneud hynny, mi newn ni edrych ar y cwestiwn hwn. Mae'r hap newidyn di-dor X wedi dosrannu'n unffurf dros y cyfwng theta minus 2 i theta plus 4, lle mae theta yn gysoni'n anhysbys. Cwestiwn A, Darganfyddwch gymedr ac amrywiant X. Cwestiwn B, Gadewch i X bar ddynodi cymedr hap sampl 9 arsylwad o X. Darganfyddwch yn nhermau X-bar amcan gyfrifyn di-duedd ar gyfer theta a darganfyddwch ei gyfeiliornad safonol. Gawn ni gychwyn yn rhan A. Dŷn ni'n ymwybodol bod X yn hap newidyn di-dor sydd wedi'i ddosrannu'n unffurf dros y cyfwng theta minus dau i theta plus pedwar. Felly, Dyn ni'n gwybod bod x wedi ddosrannu'n unffurf o theta minus 2 i theta plus 4. Reit, gen i weld yn union beth mae hwnna yn golygu. Os oes rhywbeth wedi ddosrannu yn unffurf, Mae'r tebygolrwydd bod unrhyw werth rhwng theta tynu dau a theta plus pedwar yr un peth. Dŷn ni medru ystyried e fel y dosraniad petryal, oherwydd pan dŷn ni'n tynnu llun o'r dosraniad, mae fe'n edrych fel petryal. Felly dŷn ni'n gwybod mae'r gwerth gwaelod, neu gwerth ar y chwith, yw theta tynnu 2, a dyn ni'n ymwybodol mai'r gwerth mwyaf yw theta plus 4. Ac ar y top fan hyn, yr ochr chwith, mae gynnon ni'r tebygolrwydd a be dyn ni'n sylweddoli bod y tebygolrwydd yr un peth rhwng theta tynnu 2 a theta plus 4. Ond, ar hyn o bryd, Dyn ni ddim yn gwybod beth yw gwerth theta, felly mae rhaid i ni ei amcangyfri fe. Ond mae hynny'n dod yn rhan B. Ar gyfer rhan A, mae'r cwestiwn yn gofyn i na ddarganfod cymedr ac amrywiant X. Lle dyn ni'n ffodus yw bod gwybodaeth am y dosraniad unffurf yn cael ei ddarparu yn y llyfryn fformiwlau. Os awn ni lawr i dudalen naw, i'r adran Tebygolrwydd ag Ystadegaeth, ac edrych ar waelod y dudalen, mae gynnon ni wybodaeth yn fan hyn am y dosraniad unffurf. Felly, dosraniad unffurf, neu betrial, ar A a B. Yn ein hachos ni, mae A yn theta tynnu 2 ac mae B yn theta plus 4. Mae gwybodaeth am y cymedr gynnon ni, ac mae gynnon ni wybodaeth am yr amrywiant, felly medrwn ni ddefnyddio rhein i ateb y cwestiwn. Felly, gawn ni gychwyn trwy edrych ar y cymedr. Felly, mae gynnon ni e of x yn hafel i hanner a adio by. A mae hwnna wedi cael ei gopïo o'r llyfryn fformiwlau. Beth newn ni? Newn ni ysgrifennu'r hanner, ac newn ni amnewid yn lle'r a, yr theta tynnu 2. arwyddadio ac yn lle'r by, newn ni'r amnewid yr theta plus 4. Os wnawn ni decluso hwnna chydig bach, mae gynnon ni hanner theta, dydd theta yn ddau theta, pedwar tynnu dau yn ddau. Os wnawn ni ffactorio'r dau allan nawr, felly mae gynnon ni dau rhannu gyda dau, sydd yn mynd i newid i un. Theta adio un. Felly, mae hwnna'n gadael yr ôl theta adio 1 ar gyfer y cymedr. Yr un modd, newn ni nawr symud ymlaen i edrych ar yr amrywiant. Mi newn ni hynny draw fan hyn. Felly mae var x yn hafal i 1 dros 12 By tynnu a wedi sgwario. Ac unwaith eto mae hwnna wedi dod yn syth o'r llyfryn fformiwlau. Gewn ni amnewid, felly yn lle y by, mae gynnon ni ein theta adio pedwar ni, o fan hyn, neu o'r darlun yn fan hyn, ac yn lle'r a, gewn ni'r theta tynnu dau. Felly tynnu theta tynnu 2 sy'n cyfateb i hwn yn fan hyn. Nawr gawn ni dacluso hwn chydig bach. Felly mae gynnon ni minus theta yn fyna, doi arwydd negatif, felly fydde hwnna'n rhoi adio dau i ni. Theta tynnu theta, felly mae'r thetas yn diflannu. 4 adio 2 yw 6. A be dwi newydd sylweddoli yw mod i wedi gadael yr arwyddion sgwar allan yn fyna. Felly mae gynon ni nawr 6 sgwar, 36, rhannu gydac 12, ac mae hwnna'n rhoi i ni amrywiant o dri. Felly mae gynnon ni gymedr o theta adio 1, sydd be dyn ni'n ei ddisgwyl, achos mae theta adio 1 yn mynd i fod yn y canol yn fan hyn, ac mae gynnon ni amrywiant o dri. Gadewch ni symud ymlaen i ran B. Gadewch i Xbarth y nodi Cymmyder hap sampl naw arsylwad o X. Darganfyddwch, yn nhermau X-bar, amcangyfrifyn di-duedd ar gyfer theta a darganfyddwch ei gyfeiliornad safonol. Mewn geiriau eraill, be mae'r cwestiwn eisiau ni wneud yw i ganfod mynegiad ar gyfer amcangyfrif beth yw gwerth theta. Ond be sy'n bwysig yw bod y mynegiad hwn yn fynegiad teg, mae rhaid iddo fe fod yn amcangyfrifin di-duedd. A mae'r cwestiwn yn rhoi ychydig bach o glyw i ni, fel mae fe eisiau ni i gychwyn. Mae fe'n dweud darganfyddwch yn nhermau X bar. Felly, dyn ni'n gwybod bod X bar yn mynd i fod yn rhan o'n hamcangyfrifin di-duedd ni. Felly, gawn ni gychwyn drwy edrych ar beth yw X-bar yn union. Dyn ni'n ymwybodol o'r cwestiwn bod X-bar yn cynnwys naw o arsylwadau, felly cymydyr hapsampl naw arsylwad o X. Felly, be mae hwnna'n golygu yw bod gynnon ni ar sylwad rhif un, adio gwerth ar sylwad rhif dau, adio yr holl ffordd i fyny i'r nawfed ar sylwad, ac efo'r holl gwerthoedd hyn, wedi hadio nhw, dyn ni'n rhannu gyda naw, gan fod gynnon ni naw ar sylwad. Ac mae rhaid ni ddefnyddio hwn nawr ar gyfer ein hamcan gyfrifyn di-duedd ni. Nawr medrwn ni ddefnyddio unrhyw lythyren dyn ni eisiau. Dyn ni wedi defnyddio ty yn y gorffennol, esgwâr, fe allwn ni ddefnyddio fi, allwn ni ddefnyddio yw, ond yr unig beth sy'n bwysig yw bod ni ddim yn cymysgu lan yn llythrennau ni. Felly dwi ddim yn syniad da defnyddio X, gan fod gynnon ni X yn y cwestiwn, a dwi ddim chwaith yn syniad da defnyddio yw, gan fod gynnon ni yw fan hyn yn y dosraniad unffurf. Felly, be dwi'm di wneud, dwi'm di ddewis y llythyren hy. Felly os yw hy yn amcan gyfrifyn di-duedd, os yw hy yn amcan gyfrifyn di-duedd, ar gyfer theta yna mae i e o h yn hafalu theta. Ond ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn gwybod beth yw hy. Felly, be dyn ni'n di wneud? Dyn ni'n di ddiffinio hy fel hyn. Dyn ni'n di ddweud bod hy yn hafal i. Rhyw gysonyn, dwn i ddim yn gwybod beth yw ei werth e eto. Lliosi gydag X-bar, werth bod ni'n gwybod bod X-bar yn yr ateb. A dyn ni hefyd yn mynd i roi cysonyn bach ar y diwedd. Adioda. Felly dyn ni'n dilluosi X-bar gyda rhywbeth, ac wedyn ni falle bod ni'n mynd i adio neu tynnu rhywbeth oddi wrtho fe. Felly mae gynnwn ni C a D yn gysonion. Ac mae rhaid i ni ddewis y gwerthoedd fel bod E of H yn hafal i theta. Felly, y cam nesaf sydd gynnwn ni yw mynd. Mae E of H yn mynd i fod yr un peth ac E of C, X bar, adio D. Dwi'n mwyn gwybod beth yw gwerth C, dwi'n mwyn gwybod beth yw gwerth D, ond dwi'n gwybod bod nhw'n gysonion a dyna dyn ni'n trial i canfod yn fan hyn. A gan i bod nhw'n gysonion, mae'r C yn gallu dod allan ac mae'r D wastad yn mynd i fod yn D. Felly, dyn ni'n gallu ail-ysgrifennu hwn fel c i of x bar adio d. Ond beth ni'n gwybod yw bod ni'n gallu ail-ysgrifennu i of x bar fel i of x. Mae'n ffaith sydd angen cofio, a mae'n ffaith ddewn ni nôl ato fe sawl gwaith ar y cwrs hwn. Ond dyn ni'n barod wedi cyfrifo E of X, mi nathon ni hynny lan fan hyn. Felly dwi'n gwybod bod E of X yn hafelu theta adio 1. Felly dwi'n mynd i am newid hwnna i mewn. Felly mae gynnon ni cy, lliosi gydag theta, adio 1, adio dy. Ond dwi'n gwybod, er mwyn i hy i fod yn amcan gyfrifin di duedd, mae'n rhaid Y hwn i gyd i fan hyn, sydd gyda ni, i fod yn hafol i theta. Felly mae rhaid i ni ddewis gwerth ar gyfer c a gwerth ar gyfer d sydd yn fforsio hwnna i fod yn hafol i theta. A dyn ni'n gallu gwneud hyn trwy ddewis y rhifau canlynol.

Felly ar hyn o bryd, mae gynno fi, gan bod cy yn un, theta adio un plus dy. Felly mae gyda fi nawr theta adio un plus dy. A dwi eisiau fe'n hafal i theta. Felly be dwi ddim eisiau yw hwn yn fan hyn. Ac er mwyn cael gwared A'r plus sy'n yna, dwi'n gallu tynnu un i ffwrdd. Felly, mae rhaid i dy i fod yn hafal i negatif 1. Dyn ni'n mynd i tynnu'r un bach yna i ffwrdd. Felly, trwy amnewid yn ôl i'r hafaliad yn fan hyn, Dwi'n mynd i roi'r cy yn hafal i un ac dy yn hafal i negatif un. Felly, hy yn afal i. Gewn ni ailysgrifennu hwn allan i ddechrau. Gewn ni am newid i fewn nawr. 1, lliosi gydag X bar, tynnu 1, neu fel X bar tynnu un. Ac os yw H yn amcangyfrifyn di-duedd, bydd E o H, E of H, yn hafal i theta. A be wnewn ni? Wnewn ni wirio hynny nawr. Gewn ni roi E of H. Felly, gwerth disgwyliedig X bar tynnu 1. Ond yr un peth a gwerth disgwyliedig X bar, tynnu un, ac fel nes i nodi gynne, mae i e of X bar yr un peth ag i e of X, felly allwn ni roed fewn y theta plus 1. Felly, theta plus 1 tynnu 1, sydd yn hafal i theta, a dyna beth o'n i moyn. Felly, mae hy yn hafal i x bar tynnu un yn amcan gyfrifyn diduedd ar gyfer theta. Mewn geiriau eraill, os fyddwn ni eisiau canfod amcan gyfrif ar gyfer theta, medrwn ni ddefnyddio yr hafaliad hyn yn fan hyn. Yr hy yn hafal i x bar tynnu 1. Ac trwy wneud hynny, Fyddwn ni'n gallu cael amcan gyfrif ar gyfer y gwerth theta'n fyna ac yn fyna. Ond dyn ni'n cweit wedi gorffen y cwestiwn. Mae'n rhaid i ni hefyd ddarganfod y cyfeiliornad safonol. Ac mi newn ni hynny ar y gweilod yn fan hyn. Felly, i gyfrifo'r cyfeiliornad safonol, I gychwyn, mae rhaid i fi gyfrifo beth yw var hy. Felly, mae var hy yr un peth ac var x bar tynnu 1. Ac gan bod yr tynnu 1 yna yn gysonym, dwi'n gallu ail ysgrifennu hwn fel var x bar Allen ni anwybyddu'r cysonyn yna sy ar ben ei hunan. Nawr y cwestiwn yw, beth yw var x bar? Ond mae'n ddiffiniad, diffiniad arall sydd rhaid ni ddysgu ac mae'n ddiffiniad fydd yn codi ben eto ar y cwrs a fe newn ni hwn mewn mwy o fanylder bryd hynny. Dyn ni'n gwybod bod var x bar yr un peth Ac fa'r ecs, rhannu gyda Ken. Felly, gewn ni amnewid hwnna i fewn. Felly mae gynon ni nawr fa'r ecs, rhannu gyda Ken. Ond dyn ni'n gwybod bod gynon ni naw ar sylwad, felly mae n yn mynd i fod yn hafal i naw. Ond dyn ni'n barod wedi cyfrifo beth yw gwerth far X. Os awn ni fyny chydig bach, mi wnaethon ni gyfrifo beth oedd gwerth far X yn fan hyn. Felly, dyn ni'n gwybod bod far X yn hafol i 3, a fe wnaethon ni wneud hynny yn rhan cyntaf y cwestiwn, pan wnaethon ni gyfrifo amrywiant X. Felly, trwy amnewid y tri yna, mewn yn fan hyn, gynnon ni 3 rhannu gyda 9, sy'r un peth ac 1 dros 3. Felly, y cam olaf yw cyfrifo'r cyfeiliornad safonol. Felly, y cyfeiliornad safonol Yn hafal i, ail isradd, un drost dri. Neu allwn ni ysgrifennu hwnna fel un drost ail isradd tri. A dyna ni. Cwestiwn wedi ei orffen.